X'risposti tajbin, mhux biżżejjed biex terbaħ il-jackpot tagħna, aħbar tajba għat-telefonata li jmiss, għax dak ifisser li ma waslux il-ħames risposti tajbin, il-jackpot jintiret għat-telefonata li jmiss. Is-serata t-tajba minn hemm?
Hello, Kim. Kim, liema sett ta' domandi tixtieq, mis-sett numru wieħed sas-sett numru għaxra? Il-numru għaxra. Is-sett numru għaxra, morna fuq wara nett, bl-għażla tiegħek Kim, il-jackpot ser Jinżel ħames ewro oħra 'l isfel, inżilna 'l sebgħin. S'issa ż-żewġ valuri li ntgħażlu kienu t-tnejn negattivi. Però tħallix dal-fatt iħarbtek, iqpa' konċentrata, ħames risposti tajbin ifissru sebgħin ewro fi flus cash għalik. It-tletin sekonda telqu issa.
Kemm hemm strixxi ħomor fuq il-bandiera Amerikana?
erba'. Ħażina.
Fil-futbol, f'liema pajjiż saret it-Tazza tad-Dinja fl-2018? Italja. Ħażina. Liema sinjal żodijaku huwa rrappreżentat bi granċ? Kanċer.
Proset.
Memorja printjata tibda bl-R. Ritratt.
Proset.
X'kien kunjom xan. Skada l-ħin u rnexxilek ittini żewġ risposti tajbin minn għandek rrid nisma' li l-World Cup fil-futbol fl-2018 saret fir-Russja u l-bandiera Amerikana fiha seba' strixxi ħomor.
Żmien l-allerġiji, Sterimer Stop and Protect Allergy huwa soluzzjoni naturali biex twaqqaf is-sintomi tal-allerġija ħesrem, magħmul minn ingredjenti naturali u jgħin biex itaffi s-sintomi tal-allerġiji tiegħek biex terġa' tieħu nifs aħjar. Sterimer, nifs aħjar, ħajja aħjar! Il-prodotti Sterimer huma kklassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljett li ssib fil-prodott qabel l-użu. Il-jackpot ta' kontra 30 sekonda issa għandu l-valur ta' 70 ewro. Dejjem nispera li l-għażla li tagħmlu intom iżid il-jackpot u mhux inaqqsu. Is-serata t-tajba minn hemm? James jiena. James, liema sett ta' domandi tixtieq mis-sett numru wieħed sas-sett numru disa', in-numru ħamsa għażluh? In-numru seba'. Is-sett numru seba', James, bl-għażla tiegħek u bis-sett numru seba' l-jackpot ser jiżdied b'25 ewro biex tlajna għal 95 ewro. 30 sekonda tiegħek telqu issa.
Oħok hemm.
Tinżel imma qatt ma titla' tibda bix-xe. Pros, le, ħażina, li ma huwa l-aktar kontinent xott, l-Awstralja jew l-Antartika? Ħażina, John Lennon fil-grupp The Beatles kien idoqq id-drums, veru jew falz? Falz. Proset. Iċ-ċiklu tal-qamar kemm il-fażi fih? Tlieta. Ħażina, Min kienet l-ewwel mara li rebħet il-Premju Nobel? Mingħandek irrid nisma' Mary Currie, rnexxilek ittini risposta waħda biss. Mingħandek irrid nisma' wkoll li x-xita dejjem tinżel u qatt ma titla' u rrid tisma' wkoll li l-iktar kontinent ċott huwa l-Antartika u mhux l-Awstralja. Il-jackpot ta' 95 ewro baqa' hawnhekk. Is-serata t-tajba minn hemm? Minn Kurt. Kurt, ejja ħalli jkollna weekend li ma ninsewh qatt, tajjeb? Billi nerbħu l-kontra 30 sekonda u nerbħu l-jackpot tagħna. Ikollok weekend tajjeb. Liema sett ta' domandi tixtieq, mis-sett numru wieħed sas-sett numru disgħa, il-ħamsa għażluh u s-sebgħa ħaduh ukoll. is-sett numru sitta kert, bl-għażla tiegħek, u bis-sett numru sitta l-jackpot ser imur lura pass ta' għaxar ewro biex issa nżilna għal ħamsa u tmenin ewro. It-tletin sekonda tiegħek ser jitilqu issa. Ara tlaqna.
Three, two, X'jismu l-baħar li jissepara l-kontinent Ewropew u dak Afrikan? Proset. Minn liema pajjiż joriġina l-grupp mużikali The Cranberries? Proset. Ħażina, ħażina. Hekk tissejjaħ frotta tal-għanbaqra imnixxfa, tibda bil-pe. Ħażina, Liema hija l-iktar dar residenzjali prezzjuża fid-dinja? Buckingham Palace, L-unika risposta li rnexxilek ittini tajba kienet tal-baħar Mediterran għax the cranberries huma Irlandiżi, mingħandek rrid nisma' li għajn baqra mnixxfa hija pruna u rrid nisma' wkoll li l-iktar dar residenzjali prezzjuża fid-dinja hija Buckingham Palace, Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, ħa nkomplu nilagħbu kontra 30 sekonda? Irreġistra l-parteċipazzjoni tiegħek billi tibgħat SMS fuq in-numru 50612100.

Nilqagħkom lura għal Prime Time illum is-Sibt filgħaxija għax minn dan l-istaġun Prime Time ser jibda jixxandar is-Sibt u l-Ħadd ukoll biex nilagħbu kontra 30 sekonda qabel l-aħbarijiet tas-sebgħa u nofs. Wasal il-ħin fil-fatt biex inkomplu nieħdu t-telefonati. Wasal il-ħin biex nilagħbu kontra 30 sekonda però qabel nixtieq nawgura happy birthday lil oħti li llum għandha l-birthday. Elaine mhux se ngħid kemm għalaqt żmien ħalli ma nikxfekx tajjeb, ngħidilkom biss li hi ikbar minni. Tlaqna kontra 30 sekonda. Il-jackpot ta' kontra 30 sekonda issa għandu l-valur ta' 85 euro. Ħames risposti tajbin qabel ma jiskadi l-ħin ifisser rebħ tal-jackpot jekk kemm il-darba ma jaslux il-ħames risposti tajbin il-valur jintira tat-telefonata li jmiss. Is-sera tat-tajba minn hemm
Silvana. Silvana, liema sett ta' domandi tixtieq, mis-sett numru wieħed sas-sett numru għaxra? Biex inkun preċiż miegħek, is-sett numru disa', is-sett numru ħamsa, is-sett numru sebgħa u s-sett numru sitta ħaduhom diġà. Is-sett numru erba', please. Is-sett numru erba'. Bl-għażla tiegħek, Silvana, u s-sett numru erba' l-jackpot ser jonqos b'għaxar ewro. Illum ma kinitx ġurnata fortunata għall-valuri li ntgħażlu, però ma naħsbux f'dal-fatt, naħsbu biss li ħa jaslu l-ħames risposti tajbin. It-30 sekonda tiegħek Silvana telqu issa, awguri.
L-isem uffiċjali tat-tim tal-futbol tar-Rabat Malta. Ajax.
Proset. Berba roti u toħodna minn posta l-ieħor tibda bil-ke.
Epa.
X'inhu l-kulur oriġinali tax-xarba alkoħolika absent? Jew absant. Proset. F'liema pajjiż twieldet il-figura rivoluzzjonarja Che Guevara?
Czech Republic. Ħażina. Għandi sitt larinġiet u kilt terz minnhom, kemm baqali? Jiskadi l-ħin minn għandek rrid nisma' li hija karozza b'erba' roti u twassalna minn post għall-ieħor tibda bil-ke u Che Guevara twieled fl-Arġentina. Silvana ħallejtilna l-jackpot hawnhekk! Ma' min ħa nitkellmu issa? Żgur li qed jieħu gost biha din l-aħbar. Ma' min qed nitkellmu? Ma' Sarah. Sarah, liema sett ta' domandi tixtieq? Mis-sett numru wieħed sas-sett numru għaxra, biex inkun preċiż, l-għaxra ħaduh, is-sitta ħaduh, is-sebgħa ħaduh, liem tixtieq? Mela nieħu t-tmienja jien. Is-sett numru tmienja, bl-għażla tiegħek. U bis-sett numru tmienja? Ħa nagħlqu bit-tajjeb sehra għax sibt 25 ewro biex issa, b'mod totali, il-valur tal-jackpot kważi qareb il-mitt ewro, le Nutar? Għidli naqra. It-30 sekonda tiegħek eżatt mitt ewro qed jgħiduli. It-30 sekonda tiegħek ser jitilqu issa sehra awguri. Ejja ħa jkollna weekend tajjeb.
Kemm il-minuta hemm fi 300 sekonda? Bdejna bil-ħażin pass. X'nazzjonalità kien l-astronomu Galileo Galilei? Taljan.
Proset, dan l-annimal ma jistax joħroġ il-sinu jibda bil-ke. Angaru?
Le, Kingston, Zuma u Apollo huma tfal tal-ima kantant Amerikana.
Erġa'.
Kingston, Zuma u Apollo huma l-kan huma s-semi.
Madonna. Le. Gwen Stefani, l-kukkudrill ma joħroġx ilsienu u Galileo Galilei kien Taljan. Sfortunatament, Sarah, il-ħames risposti tajbin minn għandek ma waslux, ħallejtilna jackpot hawnhekk ta' mitt ewro u ħa nkomplu nilagħbu kontra 30 sekonda għada. Qabel l-aħbarijiet tas-sebgħa u nofs, irreġistra l-parteċipazzjoni tiegħek billi tibgħat SMS fuq in-numru 50612100. Ismek, kunjomok u l-età huma d-dettalji li għandi bżonn mingħandek. Jekk għandek kelb jew qattus id-dar, infakkrek li għandna kompetizzjoni li hija mmirata għalik, kompetizzjoni miġjuba lilna grazzi għal Purina fejn irridu naraw il-klieb u l-qtates tagħkom bit-tema Lura lejn l-iskola. Ovvjament kunu kreattivi, użaw it-teknoloġija, tagħmlux affarijiet li ġġagħlu lill-kelb tagħkom iħossu skomdu, u mbagħad ovvjament, ladarba tissottomettu r-ritratt, speraw li intom tkunu r-rebbieħa. Jekk tkunu intom ir-rebbieħa, niġi niltaqa' magħkom jiena b'mod personali biex nippreżentalkom ir-rigal Grazzi għal Purina. Jien nawguralkom is-Sibt filgħaxija mill-aqwa. Ħa niltaqgħu għada, il-Ħadd, qabel l-aħbarijiet tas-sebgħa u nofs. Sadanittant, insellmilkom. Ciao! Primetime.